Andiri zviwe.
Kwasha. Kuri bata mama kuri bata kuri bata kudai so kuri bata kudai so. Rune zvinoita kuyera saka ora iti mama chindudzai kuti ndakabve ndakaroora ndakaroora here mukadzi apa. Aiwa mukwasha ndazvizwa.
Ah, makadiko mama. Aiwa ndinofara mukwasha. Unofara here mwana? Ah, ndinosimba mama.
Aiwa tinofara ndimasvika zve. Mafamba zvakanaka. Ah, kufamba mama ndafamba zvakanaka.
kungoona munhu atiguka ndikati pamwe muchaona tuzukuru tichiteera kumasure hakuna nemuzukuru uri kuteera
zvandauya ah, mama muri kuti zvinhu zvacho zvakambonyatsa kutsarukana chingava chiko naye mukwasha mm, haa ah, zvinhu zvacho hazvina mbonyatsa kutsarukana haa ah, pane nyaya dziri kuitwa kumba kwedu ikoko kusaka nyini mama zvinhu zvacho ka haa nemudzimai wangu hatisi kugarisana zvakanaka Mm, kunyanya nyaya dzemu ah, nyaya dzacho mama dzimwe hadziite kuti ndikutsanangudzirei samama ko murambo yaka mama ndingabva nda dai kukurunzi hangu pana tete maigona kunditi ndondoona hangu tete haa ah, mwanangu rega ndibva ndakubata muromo ipapo ini ndini mai wako mazvariro andakaita peshaya nemazvariro awakaitwa iwe nama ini handipatsanurika mm. iwe mazvari ma, ungori mwana wangu ndichikuona uri mwanakomana wangu peshi mwanasikana wangu yeah, so hapana pandingambovhunduka mm. kuti chaunondiudza chandingada kukutya kuti chii chaungandiudza chandingavhunduka hapana mm. sununguka mwanangu that's why uchinzwa handinyanyi kuti amai vaye vanoti mukwasha mukwasha mukwasha ndinokuti mwana wangu kuti mm. upombonoke kana pane zviri kunetsa ndipire ende chinoitika kuna ana tete mairodha mm. tete mairodha kuzvara kwandakaita peshuya mm. vanga vataurira iwo tezvara wako awo e mwana azi wenyu ye chino chino vakataura zvakawanda ndosaka ndisingadi mira ndikuudze mwanangu handidi nhasi waona dambudziko waenda kuna tete mairoda wazokwira waenda uh, tete winas vekupasa mm. na tete jairo vemumarondera mm. kwete ini nyaya dzevana wangu svika nadzo pano semasvikira ndoita ndafara zvokuti handidi nyaya dzangu dzinosvika kana munzeku dzenyu imimi dzamunoti tiri kuenda kuna tete kunogadziswa una tete unogadzi hakuna chinogadziswa unoputsirwa imba mwanangu imba inoputswa nana tete ndosaka ndichimira kuti dzi kuvanasikana vangu kuti even mukwasha akauya kuti mhai ndaita dambudziko rakati mhai ndinoda chakati ndinomira ndega muvana vangu sununguka aiwa ndinotenda mama aiwa kana muchinge mama mama mandisunungura kuti amukwasha sununguka ndini amai wako sununguka kutaura kana, kana madaro mama handiti handiti munoona mama kuti inini munenge mandirerutsirawo kuti imimi muri amai zvandinetsa inini mumba mangu nemudzimai wangu ndoudzai mika sununguka mwanangu sununguka hako so tete ndichada kundovatsvaga orit mama nyaya hombe yandiri kunyanya kunetsana eh. nemudzimai wangu kumba ndoda kuti imimi mama mumbonditauriro imimi kuti imimi nababa imimi eh? munova pabonde pawiki kangani munopa bonde kakawike munoita nawo bonde kakangani pawiki imi inini kumba kwangu mama bonde handisi kuriziya kai kamwe chete pawiki anondipa mudzimai wangu anondipa bonde kamwe chete pawiki and apa bonde pacho futi anenge akangorara kudai kuti bhedheri kudai haazunguziki zvinoita mumwe wakadzi zvinonzwa mwana wakadzi wanoenda kuchena mwari wachimbosungwa wachimbozunguzwa kuzasi kwese anenge akangoti zii inonge ndenge ndichifa kuita pane zvandiri kuita iye akanyarara ndofila chii manje mama kana aiwa mama kana ndimi handiti mama mandipa mandipa fulo mukati sununguka ndizvozvo eh, ndo zvandiri kukutaurira mama mastaira acho futi haadi dzimwe nyaya dzine dzakuda tete manje mama anditi mati ndisununguke naye mama ndizvoka asi handinouziva kuti ndedzemumba mukati eh, ndedzemubedroom mama nyaya dzacho eh, nekuti dzimwe dzacho eh, ah. ndinochishaya kuti ndotangira papi inini mama wanga munambomutsura mwana wenyu mama munambomutsura munoziva kuti pane mamastaira chaiwo chaiwo kuti ndikati ndikambombokuti uya mboite mastaira kudai haabvumi ayo ayo mama itai kudai kotamai moni aiwa kotama andini mukuona mama muri kuona nei baba andini andini mukuona mastaira anenge ndichiti uya tibhoite tese takambodaiwo isaigumbo apa mama moni ndinoisa gumbo papi nei hazviidi ka zvese izvozvo ha inini mamaka handizozvidi manje ndo nyaya yacho yawafambira pano here nhai mukuru mwanangu mama handiri mandiri sununguke ndizvo asi iwe unora kuti peshi ndo zvaanoramba izvi hmm. ndomboitawo haadi achiramba kunzi kwi gumbo kudai kunzi kwi izvo zvokumwa kumukisa kudai haabvumi anombozvida here ainini mama mutsure hangu kutaurawo naye inini mutsure nekuti vanhu vazhinji wakadzi isu tatochembera mudzimba munhukadzi wega wega ndozvaanenge achitsvaga mama muri kutaura izvozvo pamwe pacho zamu rake kudaiwo handiriziwe
kuribata mama kuribata kuribata kudaiso kuribata kudaiso rure zvinoita kuyera saka oraiti mama chindiudzai kuti ndakaroora ndakaroora here mukadzi apa aiwa mukwasha ndazvizwa ini ndindo bp ah. yangu neshuka iwe unoziva ndine bp neshuka ah. ino ukatsidaro manje ropa racho rakuti izvozvi rakuda kukwira tichidzika tichikwira ichidzika shuka iri kukwira ichidzika asi hakuna mukadzi asingazvidi ba mwanangu ndazvizwa ah, nyaya yako ini mutsiurei mama mutsiurei ah. mutsiurei munoona pamwe pacho mama anenge achida kutombotamba naye ndakagara kudai o oh, ndakarara kudai ndakarara kudai ndichi pamakumbo ake pati pati mama hazvigoni zvese izvozvo hazvigoni pese aiwa ndazvizwa ini kutouya kuno kunenge ndaita kanenge ndati hangu ndotoenda kukana kuna tete ino manditi manditi mama manditi sununguka mwanangu ndosaka ndakutaura zvese izvi ah. dai musina kundipa flo mama yekuti sununguka ka handaibosununguka kutaura zvese ndaenda kutaura kuna tete asi mandipa flo mukati mwanangu sununguka ndizvozvo mwanangu ndizvozvo aiwa tazvizwa aiwa dzapota ngeno ana ah. anotadza aya aiwaaiwakumanaa zamu remudzimai wangu harifaniri kuyera ndizvozvo ndakabvisa mari kuri bata kudaiwo Ani? Ah, mamaka. Aiwa mutsiurei peshi. Ndabve ah, ndinotsiura ndakumbira wani ruregerero. Nhai ndiregere regereraiwo peshi. Ndichamutora ndogara naye ndomuti hona zvitambo izvi. Ah, Nhai mukadzi rudziko anoramba zvitambo zvakanzwai. kana ndimi wakomana aiwa mutsiurei peshi. Ndo- Ndinomutsiura. Ndiri ndopane nyaya yangu chete pa. Ndo- eh, Zvakanaka mukwasha zvakanaka. Hey, iyo shuga yacho yakwira BP kukwira kwese kwese kwakungoti fi fi fi handichatonzwisisi kuti chii chiri kuitika kuti titi mvura yamusoro ropa ndo ramumakumbo handichamboziwi mwanangu saka mama muri kuti ndakutokukwidzai BP nekutaura kwandaita nyaya aiwa ndo zvandinoita Aiwa, kana kana ndashaisha hangu mama kubva ndokumbira karuregerero ungachadaro here mukwasha wangu iwe Ah. chindingondi